Filipoguakuérape Filipoguakuérape capítulo uno Pablo ohai ko kuatiañe'ẽ yvyrakuaópe Filipoguakuérape. Pablo ha Timoteo, Jesucristo rembiguaikuéra, ore romomaitei ko kuatiañe'ẽ rupi, peẽ pejeroviávape Jesucristo rehe ha peikóva guive Filípope, ha umi omyakãvape pe iglesia rembiapo, ancianokuérape, ha umi oporopytyvõvape, diáconokuérape avei. Pe vy'a, pe mborayhu ha pe py'aguapy rehe Ñanderuete ha Ñandejára Jesucristo ome'ẽ va'ekue ñandéve. Che ningo aagradese che Ruetépe chemomandu'a vove pende rehe ha añembo'e ramo pende rehe, añembo'e vy'apópe opavave pende rehe, peẽ ore moirũ haguére ha pe jerovia porãitégui Ñanderuete ñe'ẽ oporombo vy'áva rehe pe jerovia ha ára guive ko'ág̃a peve, ore roha'arõ Ñanderuete omoñepyrũ va'ekue pe tembiapo iporãva pende pype, Ha'e voi penemog̃uahẽtaha hu'ãme Jesucristo ou jevyha árape. Péicha apensa opavave penderehe, Che pogurekógui che py'apýpe ha aiméramo jepe yvyrakuaópe kárselpe, térãpa mbojojoakehára renondépe, peẽ che moirũ pende espíritupe, amoherakuã porã hag̃ua Ñanderuete ñe'ẽ ha apytã hatã Ñanderuete mborayhúpe, Ñanderuete voi cherechaháre, Ha ha'e oikuaa porã mba'éichapa che pohechanga'ueterei Jesucristo py'amborayhúpe. Che ajerure che ñembo'e pe kóva rehe, penemborayhu toñemohetave ohóvo peikuaa porãvévo ichupe ha ha'éta penemoaranduve ohóvo pende rekove rape rehe peikuaa hag̃ua mba'eichaitépa peguata va'erã hekópe. Ha peẽ peiporavo porãkuaa hag̃ua mba'e porã ha mba'e ivaíva apytégui ha peiko hag̃ua teko potĩ reheve Jesucristo árape g̃uarã. Ha tapenerenyhẽ teko heko peguávagui hi'a hetáva Jesucristo rupi ñamomba'eguasu hag̃ua Ñanderuete reko jajaipa. Jesucristo ningo che rekove. Peikuaa porã che hermanokuéra, umi mba'e ojehu va'ekue chéve ojehúnte oñemyasãi porãve hag̃ua Ñanderuete ñe'ẽ porãite evangelio. Upéicha ningo opaite soldádo oñangarekóva cherehe tetã ruvicha guasu rógape ha heta ambue avei oikuaa che aimeha yvyrakuaópe Jesucristo rehehápe. Péva ojehu, heta ermanokuéra ojerovia porãve hag̃ua avei Jesucristo rehe ha oñembopy'aguasu ha oñemokyre'ỹ che pokuapy rupi ha ndokyhyjevéi omoherakuã hag̃ua Jesucristo ñe'ẽ porãite. Ijapytépe katu oĩ umi omoherakuãva Jesucristo-pe ipy'arasýgui térã oñorãiroségui, Oĩ avei katu ambuekuéra py'aporãme, ko'ãva omoherakuã Jesucristo-pe ohayhúgui ichupe ha ohechakuaa hag̃ua che aimeha yvyrakuaópe amoherakuã hag̃ua avei soldádo ha mburuvichakuérape Jesucristo ñe'ẽ porã, ambuekuéra katu omoherakuã Jesucristo-pe ipy'apotĩ'ỹre ha chembojepy'apyvaiségui che aime aja yvyrakuaópe, marave ndoikói. Upéicharõ jepe, kóicha térã amóicha, gua'uhápe térã añetehápe, oñemoherakuã guive Jesucristo-pe, avy'ave ahávo. Che aikuaa pene ñembo'e ha Jesucristo Espíritu chepytyvõtaha ojepoi peve chehegui ko yvyrakuao kóvagui, péva ningo che esperanza ha mba'evépe nañemotimo'ãi, py'aguasuetépe uvei ambotuicha Jesucristo-pe jepiguáicha che rekovepýpe, taha'e che rekove rupi térã che ñemano rupi, Jesucristo chéve g̃uarã che rekove, ha che amanóta ramo jepe hetave ahupytýta, che rekove rembiapo ko yvy ári hi'avéta ramo jepe, che ndaikuaái mba'épa che aiporavóta. Mokõive mba'e che jopy, hi'ãnte katu chéve aha apyta hag̃ua Jesucristo oĩháme chéve g̃uarã iporãve. Opãichavo iporãve peẽme g̃uarã aikovéramo che retépe ko yvy ári, chéverõ g̃uarã aikuaa apytavetaha pomoirũ ha poipytyvõve hag̃ua, ha upéicha peẽ pevy'ave hag̃ua pende jerovia Hesu Crísto rehe, peẽ pemomba'eguasuve hag̃ua Hesu Crístope, che aime jevýrõ penendive. Peguata hekópe, Hesu Crísto ñe'ẽ porã he'iháicha, Aháramo pene rendápe térã che pore'ỹme jepe, tahendu peẽ peimembaha mbarete peteĩ espíritu añóme, Ha peñeha'ãmba py'a peteĩme pemyasãive hag̃ua pejerovia Jesucristo evangelio rehe, ani pekyhyje mba'evetére umi penderehe oñemoĩvagui, umi oñemoĩva Ñanderuete rehe oñehundíta katuete ha umi oguatáva Ñanderuete rapére katuete ojesalváta, ha mokõivéva Ñanderuete rembiapo, peẽme oñeme'ẽ pejerovia hag̃ua Ñanderuete rehe Jesucristo rupi, Ha oñeme'ẽ avei pehasa asy hag̃ua hesehápe. Peẽ peñandu hag̃ua avei pene rekovépe pe ñorairõ che ahasáva aína, pehechaháicha, pehecha haguéicha ha ko'ág̃a pehendu háicha gueteri. Filipogua-kuérape capítulo 2 Peñembopy'apeteĩke ha pehasa asykuaa avei. Pende apytépe oiméramo oikotevẽva ñeñatõi rehe, toñeme'ẽ ichupe Jesucristo oipotaháicha, oñemokyre'ỹ jevy hag̃uáicha. Oñekotevẽramo ñemoangapyhy rehe, toñeme'ẽ mborayhu reheve. Upéichamante peñembopy'apeteĩ, pemborayhu ha pejeporiahuvereko okakuaa porãvéta pende apytépe. Pemyenyhẽ vy'águi che rekove, peikórõ peteĩ ñe'ẽme, peteĩ pensamiéntope ha peteĩ mborayhúpe. Anítei pejapo mba'eve peñembotuichase térã peñorãiroségui, peteĩteĩ toñemomirĩ uvei ha peguereko ambuekuérape mba'eguasuvérõ pendehegui. Anítei peheka mba'e iporãva peẽme g̃uarãnte, peheka avei mba'e iporãva pende rapichápe g̃uarã. Peiko oñondive peikoháicha Jesucristo ndive. Jesucristo oguerekóramo jepe Ñanderuete reko, Ha'e nahakate'ỹi heko rehe, opoi uvei hekógui oiko hag̃ua yvy arigua ramo ha hete ojogua voi kuimba'e retépe, ha'e voi oñemomirĩ ha iñe'ẽrendu omano meve, omano ramo jepe kurusúre. Upévare Ñanderuete ombotuichaiteve ichupe opavavetégui ha ome'ẽ ichupe pe téra ituichaitevéva opaite ambue téragui, Jesucristo. Jesús réra renondépe oñesũmba va'erã opavave oĩva guive yvágape, yvy apére ha yvy guýpe. Ha opa juru he'i va'erã Jesucristo ha'eha Ñandejára ha upéicha omomba'eguasu hikuái Ñanderuetépe, pe Túva añeteguávape. Peneñe'ẽrendúke. Upévare hese ermanokuéra ahayhuetéva, peẽ peneñe'ẽrendu va'erã aimérõguáicha pende apytépe, ko'ág̃a che aĩramo jepe mombyry pende rekohágui, peneñe'ẽrendúke avei, ha peñeha'ã pe hupyty ryrýi ha kyhyjepópe pene salvasiõ. Ñanderuete voi ningo omoheñói hína pende pype hembipota porã, ha ha'e omongakuaa hembipota pende rekovépe, pejapopa peve ha'e oipotáva guive. Pejapo opa mba'e pengurury'ỹre ha pejepy'apy'ỹre, peiko hag̃ua Ñanderuete ra'y ha rajy añeteguáva ramo, ha avave anítei ojuhu mba'e vai pende rekovépe oñe'ẽ vai hag̃ua pende rehe, peiko uvei hekopotĩva ramo peikove ramo jepe pe tekove vai ha iñañáva apytépe, pemimbi ha pehesape hag̃ua ko yvy apére, Ku jasytata omimbi háicha ára rehe. Pejejokókena Ñanderuete ñe'ẽ oporomoingovéva rehe, ani hag̃ua ojehecha Jesucristo árape, añani ha amba'apo rei hague pende apytépe, che avy'aite uvei pende rehe. Oñekuave'ẽ ramo jepe che rete ha amano ramo jepe Jesucristo rembiapópe, avy'a ha arohory pene ndive pe jerovia porãháre, upéicha avei pevy'a ha pende rory che ndive. Timoteo ha Epafrodito. Aha'arõ ningo Jesucristo oipotáramo amondo hag̃ua Timotéope pene rendápe, che py'arory hag̃ua aikuaávo mba'éichapa piko peína. Ambue ermáno ha'eichagua ningo ndarekói ipy'a peteĩva chendive ha ojepy'apýva añetehápe penderehe py'apotĩme. Opavave ningo oheka imba'erãnte noñeha'ãi ojapo hag̃ua Jesucristo rembipota. Peẽ peikuaa voi Timoteo heko porã, ha'e chemoirũ che ra'y ramoguáicha romoherakuã hag̃ua Ñanderuete ñe'ẽ porãite. Aha'arõ ningo amondopya'e ichupe pene rendápe aikuaa rire mba'épa oikóta chehegui. Ajerovia ningo Jesucristo rehe che voi ikatu aha pene rendápe. Hi'ã ningo chéve amondo jevy va'erãha che hermano Epafrodítope pene rendápe, ha'e che pytyvõhára, Ha cheñorairõ irũ porãva, peẽ voi pembo'u ichupe che rendápe che remeikotevẽrã reheve. Ha'e voi ningo pende rechanga'u, ha ojepy'apyeterei peẽ pehendu haguére ha'e hasy hague. Añetehápe ha'e hasyete kuri omano hag̃uáicha, Ñanderuete katu oiporiahuvereko ichupe, ha nda'ichupe añói, chéve avei, Ani hag̃ua ojo'ave chéve mba'e mbyasy. Upéva rehe amondo pya'eve ichupe pene rendápe, peẽ pevy'a hag̃ua pehecha jevývo ichupe ha chepy'aguapyve hag̃ua avei. Pemog̃uahẽke ichupe vy'apópe Ñanderuete rérape ha pemomba'e opaite ermanokuérape oikóva guive ha'e oikoháicha. Jesucristo rembiapo rehehápe ningo ha'e haimete omano nahakate'ỹi hekove rehe chepytyvõ porã hag̃ua pene rendaguépe. Filipoyguakuérape kapítulo tres. Mba'éichapa jakakuaa Ñanderuete rekove espíritu reheguápe. Ha'eseve katu, pevy'áke Ñanderuete ndive. Che aha ijevy hag̃ua ko'ã mba'e nda'ipohýiri chéve g̃uarã, ha peẽme g̃uarã iporãve pehendujevýramo. Peñeñangarekóke umi tekoveky'águi, jaguágui. Peñeñangarekóke umi mba'e vai apoháragui, peñeñangarekóke umi oñekytĩ'o reíva hetepire'i umi oñesirkunsida reíva, ñande ningo umi oñekytĩ'óva añetehápe. Ñande jajeroviágui ñande espíritupe Jesucristo rehente ha ñamomba'eguasúgui Jesucristo rembiapo porã ikurusúre guare ha ndajajeroviái kuimba'e ro'o rembiapóre ojejapopáva kuimba'erete apérente. Che ajeroviase rire kuimba'e ro'o rembiapo rehe che voi ajeroviave va'erã ambue kuéragui. Oñekytĩ'o che pire'i anase rire pe ára ojohápe, che Israel ñemoñare peteĩva, Benjamín tríbugui, che hebreo teéva ha hebreo kuéra ra'y, Israel rembiapo kuérape g̃uarã che peteĩ fariseo, Che voi cherakate'ỹgui ko yvy arigua ro'o rembiapo rehe apersegi peve Jesucristo iglesiaguakuérape. Ore fariseo reko aiko hekoitépe ha ndojejuhúi mba'eve oje'e vai hag̃ua cherehe. Che añeha'ãmba umi yvy arigua ro'o rembiapópe ha umíva ambotuichaiterei va'ekue. Ko'ág̃a katu ahechakuaa Jesucristo rehehápe umi mba'e ivaiha. Añetehápe ko'ág̃a ahechakuaa mba'e vaiete ha yty ramo, ha iporã che amboyke ha ahundi ko'ã mba'e ko'ãva Jesucristo rayhupápe ha avy'aite aikuaaháre Jesucristo che Járape, ha ko'ág̃a natekotevẽvéi añeha'ãmba che ajapo hag̃ua umi tembiapo porã che yvy arigua pu'aka rupi ahupyty hag̃ua pe tekove tapia g̃uarãva, oñeme'ẽva uvei chéve Jesucristo rembiapo porã rupi Ha ajeroviágui hese, che aikuaa porã cheve Jesucrístope ha Ñanderuete pu'aka omoingove jevy va'ekue Ita'ýra omanóma va'ekue apytégui, ha che amoirũ ichupe avei ijehasa asýpe, che ajoguave hag̃ua ichupe avei iñemanóme. Che aha'arõ ag̃uahẽ meve pe tekove tapia g̃uarãme, Ñanderuete chemoingove jevy hag̃ua avei omanómava apytégui. Nda'eséi ag̃uahẽmaha hu'ã meve, ni che reko hekoitépemaha añeha'ãmba katu ahupytypa peve Jesucristo mborayhu che rupyty ha che jokóguima. Che hermano kuéra che ningo nda'eséi ahupytypama hague peteĩ mba'e año ajapo, che resarái umi mba'e tapykuépe opyta va'ekuégui ha añeha'ãmba ahupyty hag̃ua umi mba'e oĩva che renonderãme. Aguata ahávo ag̃uahẽ meve hu'ãme ha ahupyty hag̃ua pe ñorairõ repy, Ñanderuete ome'ẽtava opavave umi ha'e ohenói va'ekue Jesucristo-pe g̃uarã. Opa ñande ñañeha'ãmba ñag̃uahẽ hag̃ua hu'ãme ñapensa porã ko'ã mba'ére. Ha oĩramo peteĩ mba'e nahesakã porãi gueteri peẽme, Ñanderuete katuete omohesakã va'erã avei upe mba'e upéva. Umi mba'e jahupytýma va'ekue, umívape jaguata porã jahávo oñondivekuéra. Che ermanokuérape ñeha'ãmba avei orendive ñag̃uahẽ hag̃ua oñondive hu'ãme, ha pema'ẽ porã ore guata rehe rohechaukáva peẽme. Heta oĩ umi oguatámi Jesucristo rapére, ko'ág̃a katu che ha'e haguéicha heta jevýma peẽme tesay reheve ha'e va'erã oñemoĩma Jesucristo kurusu rehe. Ipahápe katuete ha'ekuéra oñehundi va'erã hye ningo ijára, ha'ekuéra oñembotuicháramo jepe oiko ñemotĩme. Ha'ekuéra opensánte umi mba'e yvy arigua rehe. Ñande rekohára ningo oĩ yvágape, upégui ñaha'arõ avei ñande salvasiõ Ñandejára Jesucristo rupi. Ha'e voi ningo omoambuéta ñande rete poriahu ojogua hag̃ua hete ojajeipávape, ha ipu'aka guasu rupi ombopoguipáta umi oñemoĩvape hese opyta hag̃ua ipoguýpe opa mba'e ojejapóma va'ekue guive. Filipoguakuérape capítulo cuatro. Upévare che hermanokuéra ahayhuetéva ha ahechanga'úva, peẽ ningo pechembovy'aha, che koróna, peñembo'ỹhatákena Jesucristo rupi. Pevy'a Ñanderuete ndive ha peñembopy'apeteĩ Jesucristo ndive. Che añatõise Evodia ha Síntikepe toiko porã oñondive Jesucristo poguýpe. Che ajerure avei ndéve che irũetéva, eipytyvõ ichupekuéra, Ha'ekuéra ningo omba'apo porã va'ekue chendive omoherakuã hag̃ua Ñanderuete ñe'ẽ porãite, upéicha avei Clemente ha ambuekuérape. Herakuéra ningo ojehai tekovete rehegua kuatia ñe'ẽme. Pevy'atapia Jesucristo pype ha ha'e jevy pevy'ákena. Pende py'a porã tojekuaauka opavave Jesucristo jeju hi'ag̃uíma. Anítei pejepy'apy mba'eve rehe, pemombe'u uvei opa mba'e pene ñembo'e rupi Ñanderuetépe pembohasa ichupe g̃uarã pene rembijerure pene agradecimiento reheve, ha Ñanderuete py'aguapy ituichaitéva opa yvy arigua arandúgui, ha ko py'aguapy kóva oñangarekóta pene remiandu ha pene pensamiento kuéra rehe Jesucristo pype. Che hermano kuéra pepensa avei opa añetegua rehe, opa mba'e oñemomba'eguasukuaáva rehe, opa hekopeguáva rehe, opa justicia rehe, opa ipotĩva rehe, opa ipy'a porãva rehe, opa ñemoherakuã porã rehe, opa heko porãva rehe, opa ñembo'e tee rehe. Ha pejapo opaite mba'e che pohekombo'e va'ekue ha pehendu va'ekue che hegui, ha pejapo opa mba'e pehecha va'ekue che ajapóva aína, ha pe py'aguapy Jára oĩ hína katuete pene ndive. Avy'aite Jesucristo pype, peẽ penemandu'a jevy haguére che rehe, Tapia peẽ voi penemandu'amíva cherehe, nda'ijáinte peẽme chepytyvõ hag̃ua, nda'éi ko'ã mba'e ajejopýgui, che voi ajepokuaáguima añekontenta hag̃ua arekomíva rehevénte, che ahasa asykuaa ha areko hetakuaa, che ryguatakuaa ha che ñembyhyikuaa, che ajejopykuaáma hemby ramo térã opáramo che pirapire. Opaite mba'e iporã chéve g̃uarã ha'e che mombaretégui. Peẽ pejapo porã katu chepytyvõvo che jehasa asýpe. Peẽ Filipogua peikuaa voi ningo Ñanderuete ñe'ẽ og̃uahẽ guive pene rendápe ha che. Aja rire Macedóniape ndaiporiha ambue iglésia chepytyvõva peẽ añómante. Ha peẽme che amombe'u porã mbovy pirapirépa peẽ peme'ẽma va'ekue chéve ha mbovýpa che aiporúma. Tesalónica peve jepe pemondo chéve mbohapy jevy penepytyvõ, pirapire. Ndahekái ningo jopói, ahekánte uvei pe vy'a hi'a porãva pende rekovépe ha oñembohetave ohóvo pene rembiapo porã rupi, ha upéicha pene ganáncia peguerekóva Ñanderuete kuéntape oñembohetave ohóvo avei. Oñeme'ẽmbáma chéve peẽ pegueruka va'ekue Epafrodito rupi, arekóma hetave aikotevẽgui, hemby porã chéve opa mba'e. Pene rembiapo porã peteĩ kuave'ẽmby hyakuã porãva Ñanderuetépe g̃uarã ha ombovy'áva ichupe. Ñanderuete voi omoĩmba va'erã imba'eitagui opa peikotevẽva guive Jesucristo reko jajeipa rupi. Toñemomba'eguasu Ñanderuete Ñandejárape ára aty guasu guive ára aty guasu peve. Pemomaitei opa heko potĩvape Jesucristo pype. Opa umi hermano oĩva guive chendive penemomaiteiuka avei. Opa ambue Jesucristo reheguáva oĩva ko'ápe ha umi oikóva tetã ruvicha guasu rógape penemomaiteiuka avei. Ñanderuete jopói iporãmba jepéva igracia toĩ pende espíritu ndive.